Sena ta' tajba minn hawn ftit oħra ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ħan ospita waħda mill-ikbar ismijiet fl-isport Malti. Janet Richard. Fl-atletika, Janet għamlet kisbiet importanti ħafna, midalji, prestiġġużi, rekords nazzjonali. Janet titkellem kif għaliha huwa iktar ta' unur fil-kisbiet li jindaqq l-innu Malti milli tieħu l-midalja d-dar. Il-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar li jmiss se jsiru f'pajjiżna, minn hawn u ftit tax-xhur oħra, ftit iktar minn xahrejn. Il-ġimgħat li ġejjin għal Janet, x'ifissru, kif qed tipprepara ruħha għalihom? Niltaqgħu ma' Janet minn hawn u ftit ieħor għax Prime Time jibda issa.
Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Is-serata t-tajba u nilqakom għal Prime Time illum il-Ħamis 16 ta' Frar. Infakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi tkunu tistgħu ssibu d-dettalji kollha u l-metodu kif tipprepara dak li qiegħed nippreżenta lill-mistiedna tiegħi f'dawn il-ġranet. Għalhekk idħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u hemmhekk issibu d-dettalji kollha. Fadal ftit iktar minn 14-il ġimgħa biex jibdew b'mod uffiċjali l-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar 2023 li ser isiru f'pajjiżna. Il-mistiedna tiegħi tal-lejla qiegħda tistenna b'mod ħerqan it-28 ta' Mejju. Nilqa' miegħi lill-atleta Janet Richard. Hello Janet, kif int? Hello, all right. Sena tat-tajba, grazzi talli aċċettajt l-istedina. Tista' takkomoda ruħek. Waslet Janet Nel. Fil-każ ħodha miegħek bħala maskot issa l-logħob tal-pajjiż iż-żgħar. Janet, għandi bżonn ftit dettalji biex inżommu mat-tradizzjoni ta' Prime Time. Isem u kunjom? Janet Richard.
Janet Richard. Data ta' twelid. It-tlieta ta' Lulju, 1998. Ħa tgħaqqad kwarta seklu. Iva, ma tgħaqqadx. F'Lulju li ġej.
Fejn inti mwielda? Birkirkara.
Birkirkara.
Residenti? Birkirkara wkoll. Professjoni? Bħalissa atleta.
Atleta. Janet, kif qed tħares lejhom Hekk, dawn il-ġranet li ġejjin, dawn l-erbatax-il ġimgħa li għad fadal għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar. Ija, ilhom ġejjin ħafna. Ilna xi sentejn ngħidu, issa 2023, ħa jkollna l-Logħob hawn Malta, ma ngħidu ija, fadal, fadal, imma issa li ftit xhur oħra, ftit ġimgħat oħra, fl-aħħar ħa nibdew il-games, ħa jkollna l-opening, Vera qegħdin irrankati bħalissa training non stop u vera eċċitati biex nibdew. Janet, it-tim tal-produzzjoni ta' Prime Time tul il-ġimgħat li għaddew għamel riċerka intensiva fuqek, qalleb ħafna fl-albums tiegħek, għamel ħafna kuntatti biex ikun jista' jġib l-informazzjoni u illum ħa nuruk naqra ritratti tiegħek mhux ħażin, ritratti li żgur ħa jqabbduk nostalġija, ħa jagħmluk kburija tal-kisbiet li għamilt fl-atletika, però fuq kollox għal kull ritratt li naraw nixtieq nisma' l-istorja

Nista' nikkummenta xi ħaġa fuq dak ir-ritratt? Wieħed minn dawk ir-ritratti li meta narah, iqabbadni l-bard.
Ma qisu l-bieraħ, vera qisu l-bieraħ. Dak konna qegħdin l-European Championships, konna qegħdin Munich, u kienet l-aħħar kompetizzjoni tas-season. Kelli season vera vera twil u like anke mentalment kont vera għejjejt għax kont għamilt season sħiħ niġri qisu l-istess ħinijiet. U tant kont qed indaħħal ħin u xogħol fit-training li qisni iddiżappuntajt ruħi naqra b'dawk il-ħinijiet. Ma Bdejt kienx tħossok ħin li ma tistax ħażin. tagħmel pass 'il quddiem. Eżatt, kont naf li nista', kont naf li nista' imma just ma kinitx ma kinitx qed issir. U mort għal di l-aħħar tellieqa u tant kont relaxed qed qeda l-European Championships Vera ħa nipprova napprezza dan il-mument u just ħa niġri. U xħin ġrejt u rajt dak il-ħin just vera emozzjonajt ruħi għax għedt dak ix-xogħol kollu li għamilt ma kienx għal xejn u hekk sirt l-ewwel atleta mara li nżilt taħt il-fifty four seconds ġifieri vera kien mument just speċjali għalija u għedt U hawnhekk qed naraw il-filmat fejn l-emozzjonijiet tiegħek kollha ħarġu. Ija.
F'liema mument sirt taf bil-kisba tal-ħin li għamilt, bir-rekord li għamilt? Għax dak jibdew tilgħin il-ħinijiet bil-mod, ġifieri jiena vera domt hemmhekk. Għall-ewwel vera ma kontx naf il-ħin li għamilt u kont naf li ġrejt tajjeb għax ħassejt li qassamtha sew it-tellieqa. Imma mbagħad x'ħin beda tilgħin il-ħinijiet bil-mod għedt ejja ġej tiegħi. U fl-aħħar meta ġie ġo ma ridtx nemmen. Għall-ewwel ħsibt għedt da żball, żgur. Ħa jgħiduli li kien hemm xi glitch fil-ħin u ħa jgħiduli li kien żball. Imma mbagħad x'ħin għadda l-ħin u qaluli le, dak, dak record just. Infqajt nibki, ċempilt il-coach, ċempilt il-mummy, like vera xi ħaġa li mhi ħa ninsa qatt. Għandna ritratt ieħor, Jen. Narawh, naraw f'liema sena ħa mmorru u f'liema memorji ħa mmorru. Tlaqna. U hemmhekk rajna ritratt vera kont għadek żgħira f'dak ir-ritratt, ir-Repubblika Ċeka. Kelli tlettax-il sena hemmhekk. Kont għadni kif bdejt l-athletics u kemm għamilt kompetizzjonijiet, forsi għamilt xi ħamsa dak iż-żmien u qaluli qaluli inta żidt biex titla' tirrappreżenta ma nafx x'inhu jien ta' tlettax-il sena. Imma tlajt, tlajna grupp u irnexxieli nirbaħ l-ewwel midalja internazzjonali tiegħi, rbaħt il-bronż fit-300 metru. Ta' dik l-età, ta' tlettax-il sena, kont timmaġina li l-futur tiegħek, il-professjoni tiegħek ħa ssir l-atletika? Le.
Laqas xejn. Għax dik kienet xi ħaġa qisha ma kont qisu passatemp iktar mill hekk. Kont naf li nħobb l-isport u nħobb niġri, rajt li forsi kelli futur fih imma definitely ma kontx nara li ħa nkun fil-pożizzjoni li qiegħda llum. Għandni iktar memorji u iktar ritratti. Ħa narawhom. Jen, qallibna ħafna. Fittixna ħafna imma r-ritratt tiegħek bit-toga ma stajniex insibu. Għax m'hemmx. Ma jeżistix.
Ma jeżistix.
Għaliex?
Jiena gradwajt waqt il-Covid, ġifieri dik litteralment għidtulna biex immorru niġbru d-diploma, ma kienx hemm ċerimonji, xejn. U mort biex niġbor id-diploma u vera kienet anticlimactic. Għax wara dak ix-xogħol kollu, tliet snin, teżi, stress, biki, u mbagħad just mort u għad-diploma. Imma mbagħad għamlulna ċ-ċerimonja, imma tant kien telaqli l-buzz. Li ġastet, ma rridx. Jen, inti gradwata fil-psikoloġija. Ija. Minn tant karrieri, għalfej għażilt il-psikoloġija? Dejjem kont naf li rrid nidħol f'professjoni li ngħin lin-nies. Għall-ewwel għedt forsi mediċina, imma ħabba t-training qisni ma tantx ridt għax kont naf li ħa tkun diffiċli ħafna biex nibbalanċja t-tnejn. Rrid nidħol fil-psikoloġija Ridt nispeċifika fil-educational psychology għax vera nħobb naħdem mat-tfal, speċjalment ma' dawk li għandhom xi diffikultajiet, learning disabilities u anke physical u intellectual disabilities. Minn dejjem kont ridt naħdem ġo dik dik il-professjoni u anke l-mommy tiegħi influwenzatni ħafna għax taħdem f'dak is-settur ukoll. Ħafna tal-opinjoni li l-istudju tal-psikoloġija huwa studju kumpless u kumplikat. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Eh, iwa, iwa, u imma għandek ħafna fejn fejn tispeċjalizza, ġifieri huwa vast ħafna, ġifieri Mhuwiex ġast għax inti meta tgħid psychology taħseb, jien naf, dawk li jaħdmu Mount Carmel jew hekk, imma le hemm ħafna fejn tista' tiftaħ, hemm anke sport psychology ukoll fejn tista' tispeċjalizza, ġifieri mhuwiex ġast dak li tara fuq it-television.
Żmien l-allerġiji, Stérimar Stop and Protect Allergy huwa soluzzjoni naturali biex twaqqaf is-sintomi tal-allerġija ħeslem, magħmul minn ingredjenti naturali u jgħin biex itaffi s-sintomi tal-allerġiji tiegħek biex terġa' tieħu nifs aħjar. Stérimar, nifs aħjar, ħajja aħjar! Il-prodotti Stérimar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu. Jen, wasal il-ħin biex naraw iktar ritratti. Ir-raba' ritratt tal-lejla. All right. Birmingham 2022, is-sajf li għadda. Ejja.
Esperjenza mill-isbaħ. Qattajna ġimgħatej hemmhekk Birmingham, training u nikkompetu. Dawk kienu l-Commonwealth Games, hux hekk? Commonwealth Games, hija, telgħu ħafna sports differenti u tal-atletika tlajna erba' nisa, tlajna tar-relay. Imma kulħadd kellu l-event idivindwali tiegħu wkoll, ġifieri jiena. Fuq Facebook inti f'Awwissu kkummentajt, ktibt hekk, Love breaking records with these girls. Hija. Qatt ksirnieh, qatt naf kemm xi. Tliet darbiet ksirni ħin nazzjonali. F'term ta' ħmistax?
Mhux fi ħmistax, fis-season kollu. Jiġifieri rnexxilek irnexxilkom tiksru r-rekord tliet darbiet tagħkom infuskom? Ija. Fl-istess season?
Ija.
Team vera tal-blieh, like vera nieħu gost niġri magħhom dan nisa Għandhom talent kbir u l-ħaġa hi li aħna kollha għandna l-events individwali tagħna, eżempju jiena nagħmel l-erba' mitt metru, għandna long jumper, hundred metres, two hundred metres, ġifieri mbagħad kollha ningħaqdu għal din l-event vera xi ħaġa vera sabiħa. Dak, titkellem li waħda mill-iktar affarijiet spettakolari li kien hemm fil-Commonwealth Games kien is-sapport fl-istadium. Illallu.
tal-bliħ. Għax aħna hawnhekk imdorrijin forsi jiġu l-parents u l-coaches imma ma tantx ikun hawn nies. Li tmur hemmhekk u jkollok stadium ippakkjat nies u lanqas tkun tista' taħseb like tisma' lilek innifsek titkellem dak it-tip xi ħaġa vera amazing. Però mbagħad l-atmosfera tinbidel f'ħakka t'għajn meta jkun wasal il-ħin biex tibdew. Eżatt, għax inti meta tkun ħa tidħol fl-starting blocks l-officials jgħidulk u ħadd Joqogħdu kwiet u jkun hemm silenzju perfett, tista' tista' tisma' hekk like l-inqas ħaġa. Il-fatt li jkun hemm ħafna kwiet mhux iktar ta' tensjoni imma mbagħad? Iva.
Iva, filli jkun hemm ħafna storbju mbagħad silenzju hija tħossek dik l-anzjetà imma anzjetà sabiħa. Janet, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nkomplu naraw ir-ritratti, fost l-oħrajn ħa naraw ritratt b'ħafna ġenerazzjonijiet ta' Richard. All right.
Tlaqna għal ftit riklami.

Murat id-demm.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqagħkom lura għal Prime Time. Għadkom kemm ilħaqtu mument rari li Nelly qiegħda mqajma u mhux qiegħda rieqda bħalissa, imma minn hawn ftit tas-sekondi oħra mill-ewwel terġa' titlaq għajnejha biha. Waqt ir-riklami dejjem tqum, imbagħad kif naqbdu nitkellmu terġa' torqod. Illejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Janet Richard, waħda mill-ikbar ismijiet fl-isport Malti. Tul ix-xhur li għaddew għamlet kisbiet kbar fl-atletika, midalji, rekords nazzjonali u qiegħda tipprepara ruħha bil-kbir Issa l-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar. Qallibna ħafna fl-albums tiegħek, rajna ħafna ritratti u ħafna memorji differenti u wasalna biex naraw ritratt ieħor. Ħa naraw naqra l-memorji fejn ħa joħduna. Ġenerazzjonijiet differenti tal-familja Richard. Kollha sportivi intom. Le.
Imma oħti, kollha qegħdin fl-arti il-familja tiegħi li aħna sportivi jiena u oħti l-iktar. Oħtok Jacqueline.
Oħti Jacqueline. Meta tkellimt ma' Jacqueline qalt li Janet tibża' ħafna mill-insetti. Madonna.
Veru?
Qalt li darba għamiltilha ċajta bis-socials u tgħidx paniku qam. X'għamlitlek? Qabdet wirdiena, jew qas naf x'kienet, xi ħaġa, u għamlitha ġo pala u bdiet tiġri warajja mad-dar kollha, jiena nwerża' ommi tgħidilna nagħlqulu. Vera kienet biża', imma jiena hi vera nibża' mill-insetti, anke xi ħaġa żgħira hekk like nemlu jdejjaqni. Però jekk tkun qiegħda waqt tellieqa Ikun hemm insett u ma jkunx hemm insett, litteralment ma tkunx taf jekk hux qiegħed hemm. Le.
Nimmaġina li tant tkun konċentrata li addio l-insetti li jkun hemm. Ija. Li xorta tibqa' għaddejja d-determinazzjoni li jkollok. Jane, jien nawguralek ir-riżq għal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar, jien ċert li ħa tagħmel kisbiet sbieħ. Fuq kollox kompli pprepara ruħek kif qed tipprepara ruħek sabiex dak li tagħmel tkun dejjem tkun għamiltu bil-qalb u b'sodisfazzjon. Grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Grazzi tal-istedina. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament. talli ġejt hawnhekk. Fil-fatt grazzi għal koljox, għalik, għandna selezzjoni sabiħa ta' koljox Authentic Greek Yogurt, biex inkun preċiż, Hercules, li huwa high in protein u ideali għal persuni bil-lifestyle tiegħek. Naf li tuża ħafna l-enerġija u għalhekk għalik Berocca wkoll għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffronta l-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku. Grazzi għal jowgiti, ħa tmur minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin, għax għandna għalik te naturali biex tagħlaq il-ġurnata tiegħek. kif ukoll grazzi għal Sarah Bajada u Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil fuq minn 40 riċetta kollha kemm huma high in protein minn dawk ir-riċetti li tajbin fit-togħma pero tajbin għalik ukoll. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi l-lejla, grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Aħna ħa niltaqgħu għada u qabel ma nħallikom infakkarkom għada jibda l-Karnival ta' Malta u dil-ġimgħa tagħlaq Il-kompetizzjoni tal-Karnival li għandna flimkien ma' Purina Pro Plan fejn rridu naraw il-klieb u l-qtates tagħkom bit-tema Il-Karnival. Ħa nħalli f'idejkom biex tużaw il-kreattività, ħa nħalli f'idejkom biex tużaw il-mobile tagħkom u t-teknoloġija, ibagħtuli ritratt tal-kelb u tal-qattus tagħkom bit-tema Il-Karnival u dak ir-ritratt li tibagħtulna tistgħu toħorġu rebbieħa, il-ġimgħa d-dieħla tkunu tafu min rebaħ. Sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, grazzi talli kontu miegħi u nixtieqlkom is-saħħa. Ciao! Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Flexies Fortify għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Orienta.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.